Dibêjin rojekî di heb zilamê gerok li ser devê rêya jina padîşa rûniştin, yekî ji wan destê xwe vetkir digot ya Rabbî tu min ji xêr û bereketa jina vî padîşayî bêpar nekî. Evê din jî dua dikir digot ya Rabbî tu min ji xêr û bereketa xwe bêpar nekî. Ev deayê xwe jî dema ku jina padîşa di ber wan re derbas dibû bi dengê bilind dikirin. Jina padîşa jî dengê vî baş seh dikir ku digot, Ya Rebî tu min ji xêr û bereketa jina padîşa bêpar nekî, kêfa wê zehf dihat. Lê evê ku ji Xwedê dixwest kêfa wê zehf nedihat. Çendekî zeman pê ket jina padîşa, Ev ê ku jê dixwest mirîşkekî qelandî û deh zêr dixist nava mirîşkê jê re dişand. Lê ev ê ku ji Xwedê dixwest du zêr tenê jê re dişandin. Ev ê ku mirîşka qelandî jê re dihat, dilê wî nediçû goştê mirîşkê. Ew mirîşka xwe difirot viyê din digot ha wan her du zêra bide min. Ev mirîşk biraşte ra bi. Ê ewî jî du zêrê xwe didanî û mirîşk jê distan. Deh roj derbas bû, rojekî jina padîşa tê ba wan, berê xwe didi vî feqîrê ku jê dixwest, digo ya Rebî tu min ji xêr û bereketa jina padîşa bêpar nekî. Jê ra got çawa ne, parîkî halê te xweş bû, tu bi xwe ve hatî, êdî malê te çê bû newsa ye, tu jî êdî bûyî maldar. Got maldariya çi halê çi Xwedêş te razî bi. Got çawa tu sat vê jî qêmit te zengîn nekir, min ewqe pereç tiraşand di nava deh roja da sed zêr got mij tiraşandin. Got sed zêrê çi, got deh roja da got te deh mirîşkê qelandî ji min ra şandine ji bê zêde te tiştek ji min ra neşandiye. Gava wisa got jina padîşah keniya got feqîrê xwedê got min çiqa mirîşke qelandî ji te ra dişand ji bona hevalê te nebînim min deh zêr dixistin nava mirîşkê. Got wela ew mirîşka ku te ji min re dija min difirot viyê ha bi du zêra û ew mirîş te min da wî. Demek ew sed zêr te bi kiştine wî. Jina padîşa got yê ka çi bikim çi sûcê min heye. Min ji te re dişand û te jî difirot wî. Sûc sûcê te ye. Lê belê got ewî ji Xwedê dixwest û te jî ji min dixwest. Xwedayê Teala ew tiştê ku te ji min xwestîn, Îşte stand û da wî. Dimek deayê wî di cî danê yê te ne cî danin. Gava tu xwe bavê jî padîşaha û jinê padîşaha çavê te li malê wan bi, çavê te li xêr û bereketa wan bi, hatê wisa ji xwe re evdal û şepirze bî. Ew kesê meyla xwe bide ser malê evda wê rûreş bibe. Ew kesê gazindê xwe bigihîne evda wê rûreş bibe. Ew kesê daxwaziyê xwe bigihîne. Evda wê rûreş bibe lê ew kesê ku ji Xwedê bixwaze wê halê wî jî xweş be, wê serfiraz bibe û rizgariya herî mezin jî ji wî re ye. Ji bîr neke ew kesê tewekula xwe bide bal Rebê xwe ve ew tu car heyrî namîne. Lê ew kesê tewekula xwe bide bi bal ebdê serî reş ve wê di herdu dinya da jî Rû reş bibe. Ê ka ez çi bikim? Min ji te re şand, xwedê qebûl nekir û ji te stand û da wî ha. Gelî birana, dema mirov alîkariyê bixwaze, mirov ji xwedê bixwaze. Îhtiyaciyê we yî zehf mezin gava çê bibe, dengê xwe bigihînin yekî wisa ku karibe temamê îhtiyaciyê we pêk bîne. Bi taybetî ew kesê çavê xwe diberdin devê deriyê maldara, padîşaha û xwe bi kirasê jinê wan vadigirin, dibê belkî hema çend qurûş pere ji me re ji wir hat. Ew gerokî ji wan re hê hindike rûreşiyekî meztir ji wan re lazim e. Xwedayê Teala me ji xêr û bereketa padîşah û jinê padîşaha bêpar bike lê me ji xêr û bereketa xwe bêpar neke înşallah.